פאריגע שמועס האבן מיר אונז ארום גערעדט איבער סינטעטיק סטאקס, וואס סינטעטיק סטאקס איז בעסיקלי א וועג וויאזוי דו קענסט דורך די אפשענס מארקעט נאכמאכן די זעלבע איידיע פון סטאקס, אן דעם וואס דו זאלסט דארפן קויפן די סטאקס זאלסטו אין די אפשענס מארקעט האבן די זעלבע געדאנק אזוי ווי כאילו דו וואלסט ווען געקויפט סטאקס. כ'האב באקומען זייער אסאך פידבעק אויף די שמועס, מענטשן האבן געפרעגט זאכן, מענטשן האבן געקאמענט אויף זאכן, כ'האב געזען אז ס'פעלט נאך אביסל א אנדערסטענדינג פון עס, און ס'איז אנדערסטענדעבל, ס'איז ס'איז איך פארשטיי פארוואס ס'פעלט נאך, ווייל ס'איז מער א קאמפלעקס איידיע, און דאס איז די איידיע פארוואס כ'האב עס דא געברענגט, ווייל כ'האב געוואלט רעדן פון עס אז מענטשן זאלן פארשטיין ב אז ס'איז דא א וועג צו טוהן זאכן אין די אפשענס מארקעט צו נאכמאכן די סטאק מארקעט. אבער איך וויל ווייטער ארום רעדן פון דעם, איך וויל אזוי ווי בויען אויף דעם וואס אונז האמיר געשמועסט פאריגע וואך, און איך גיי מיך באציען בעיקר צו די שאלה וואס איינער האט אריינגעשיקט, עקטשולי צוויי שאלות וואס איינער האט אריינגעשיקט, וואס איך מיין אז מען באציט זיך צו די צוויי שאלות, אטאמאטיש האב איך געקאווערט אסאך זאכן למחצה לשליש ולרביע וואס אנדערע מענטשן האבן אריינגעשיקט, סאו לאמיר טרייען צו פאוקוסן אויף עס, סאו קודם אריינצושיקן שאלות אויף די נושא אדער נושאים וואס דו ווילסט אונז האבן דא אדרעסן, שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. און לאמיר אריינגיין אין די שאלה וואס דער שואל האט געפרעגט און ס'באמת א שאלת חכם, איך וועל פרובירן צו מסביר זיין נאכדעם די שאלה און נאכדעם פרובירן צו ענטפערן, אבער דאס איז אזעלכע מינע שיעורים וואס איך האב דא געגעבן סיי פאריגע וואך און סיי יעצט, איז א שיעור וואס איך זאג הער עס איבער צוויי דריי מאל ביז ס'זאל זיך אריינזעצן אין דיר, אסאך מאל אפילו איך ווען איך קוק אויף די אלע זאכן דארף איך עס נאכאמאל איבערטראכטן דעם, אסאך מאל מיט א פען און א פעיפער, אז דו ווילסט עס עכט פארשטיין און ס'איז דיר נוגע אויף למעשה, זאלסטו קיינמאל נישט טון די אלע זאכן נאר אויב דו ביסט באמת. פארשטייסט וואס מען וואס מען וואס דו טוסט און כדי דאס צו טון אסאך מאל פעלט זיך אויס חזרה ס'איז קאמפליקעיטעד זאכן סאו לאמיר אריין גיין אין דעם די שאלה איז אזוי. כ'האב געהערט די שמועס וועגן סינטעטיק סטאק שרייבט יענער, ס'זעהט אויס זייער גוט, מיין שאלה איז פארוואס מענטשן קויפן סטאקס אויף מארדזשין און באצאלן אינטערעסט אויב זיי קענען קויפן סינטעטיקלי אן באצאלן אינטערעסט אויף מארדזשין. דאס איז שאלה נאמבער איינס. מיין צווייטע שאלה שרייבט דער איד איז אזוי, וועלכע עקספיירעישאן זאל איך אויסוועלן ווען איך גיי אויסוועלן מיין סינטעטיק? איך וואלט געטראכט אז ווי לענגער די עקספיירעישאן אלץ בעסער איז צו רעדוסן די ריסק, די פראבעביליטי פון אסיינמענט. איז דער עני דאונסיידס? איז דא עפעס א חיסרון אויף עס אויסוועלן אויף די וועג? און באמת ס'איז, ביז דא איז די שאלה, און ס'איז באמת א שאלת חכם. ער פרעגט זייער זייער גוט און אונז זעמיר גייען א ריש לראשון ועל אחרון אחרון. סאו די ערשטע שאלה איז געווען פארוואס מענטשן קויפן סטאקס אויף מארדזשין אויב קענען זיי עס טוהן אויף סינטעטיקס. סאו ס'דא אפאר סיבות פאר דעם און לאמיר איבערשמועסן די מעלות און חסרונות פון יעדע וועג. סאו באמת לאמיר געבן א חזר איבער סינטעטיקס קודם. סינטעטיק די איידיע פון סינטעטיק איז אז דו זאלסט האבן די זעלבע. די זעלבע ריזאלט פון קויפן א סטאק אן דעם וואס זאלסט דארפן קויפן די סטאק נאר דורך די אפשענס מארקעט, סאו טריי צו טראכטן א מינוט, נעם דיין הענט, און לאמיר זאגן אז די רעכטע זייט איז ארויף און די לינקע זייט איז אראפ, אקעי? ווייל אז דו טראכסט אריין, יא, ווען דו קוקסט אויף א טשארט, ענגליש, גייט אייביג פון לינקס צו רעכטס, ווען דו מאכסט א טשארט מאכסטו עס פון לינקס צו רעכטס, סאו טריי דו אליין צו נעמען דיין רעכטע הענט און מאך דיין הענט שיף ארויף, און לאמיר זאגן אז די הענט שיף ארויף זאגט אז ווען די סטאק גייט ארויף מאכסטו אסאך געלט, אקעי נארמאל מענטשן פארשטייען פשוט אז ווען א סטאק גייט ארויף מאכט מען געלט, אבער ווען דו ביסט אין די אפשענס מארקעט אדער ווען דו ביסט אין די מער עדווענסד מארקעט איז עס נישט אייביג פשוט ווייל ס'דא אסאך מאל וואס דו קענסט מאכן געלט ווען די סטאק גייט אראפ דו קענסט מאכן געלט אדער פארלירן געלט ווען ס'גייט ארויף, קענסט מאכן געלט און פארלירן געלט ווען די סטאק גייט אראפ, סאו נעם דיין הענט און מאך עס שיף ארויף, דיין רעכטע הענט שיף אויף ארויף, דאס מיינט אז ווען די סטאק גייט ארויף מאכסטו געלט, יעצט די לינקע זייט פון דיך איז ווען די סטאק גייט אראפ, וואס געשעהן ווען די סטאק גייט אראפ, נעם דיין לינקע הענט מאך עס שיף אראפ, אקעי? מאכט שיף ארויף דיין רעכטע הענט, שיף אראפ דיין לינקע הענט. דאס מיינט אז ווען די סטאק גייט אראפ פארלירסטו געלט. וויפיל געלט פארלירסטו? אלל די וועי טו די באטאם. אלעס וואס דו האסט אריינגעלייגט קענסטו פארלירן. וויפיל געלט קענסטו מאכן? אלל די וועי טו די אפסייד. אלעס וואס דו האסט וואס די סטאק איז ארויף קענסטו פארדינען איז דיין פארדינסט. דאס וואס איך האב יעצט געוויזן איז א סטאק, א פשוט'ע סטאק, ס'גייט ארויף ווען די ריווארד, די געין וואס דו געינסט ווען ס'גייט ארויף, די לאס וואס דו פארלירסט ווען ס'גייט אראפ. יעצט טראכט אריין וואס געשענט ווען איינער קויפט א אפשן, איינער קויפט א קאל אפשן, אקעי, סתם אזוי, קויפט א קאל אפשן, וואס געשענט, וויפיל קענסטו מאכן, איז ווייטער אנלימיטעד ארויף, סטאק גייט ארויף איך קען נאך מאכן אנלימיטעד געלט, וועלכע הענט נעמט מען? דער אין די רעכטע הענט און מאך א שיף אויף ארויף, אנלימיטעד, מאכסט אנלימיטעד געלט, נעקסט, ווען די סטאק גייט אראפ וויפיל קענסטו פארלירן? יעצט קענסטו שוין נישט פארלירן אנלימיטעד, ביז די ווערט פון די סטאק זאל זיין זעראו, קענסט נאר פארלירן, ביז וויפיל איז געצאלט פאר די אפשן, דאס איז א קאל אפשן, אקעי? יעצט פון די אנדערע זייט, אויב די סטאק גייט ארויף, פארדינסטו נישט די זעלבע ווי ווען איינער קויפט די סטאק, ווייל ווען איינער קויפט די סטאק פארדינסטו אנלימיטעד, דא פארדינסטו נאר די חילוק פון וויפיל דו האסט געצאלט פאר די אפשן, אפטו ווען די סטאק גייט ארויף, סאו לאמיר זאגן האסט געצאלט פאר די אפשן לאמיר זאגן טויזנט דאלער, סטאק גייט ארויף און די וואלסט געדארפט פארדינען צען טויזנט דאלער האסטו נאר פארדינט ניין טויזנט דאלער ווייל די פארדינסט נאר אפ טו אויב וויפיל די די סטאק גייט ארויף מיינוס וואס די האסט געצאלט פאר די אפשן קערפ, דאס איז אויף ארויף, אויף אראפ לאמיר זאגן די סטאק טראסקעט יעצט האסטו שוין נישט קיין אנלימיטעט לאס יעצט גיימיר מאכן די לאס אזוי אקעי. מאך יעצט גראד מיין לינקע הענט. מיין לינקע הענט איז גראד, וואס דאס מיינט איז אז איך בין לימיטעד וויפיל איך קען פארלירן, איך קען נאר פארלירן וויפיל איך האב געצאלט פאר די אפשן, א קאל אפשן, יא? אקעי, דאס איז געווען איין סטעפ פון די סינטעטיק. צווייטע סטעפ פון די סינטעטיק איז געווען אז איך האב פארקויפט א פוט, וואס קען איך טון כדי נישט צו פארלירן די געלט אויך נישט די טויזנט דאלער וואס איך האב געצאלט, פארקויף א פארט, און די פארט וועסטו באקומען די טויזנט דאלער, און אז דו האסט באקומען פון די פארט די טויזנט דאלער, האסטו פון וואו צו קאווערן די קאל וואס דו האסט געצאלט טויזנט דאלער. יעצט די פראבלעם ווען דו קויפסט א פארט וואס קען געשען, אז טאמער די סטאק טראסקעט, קען איינער דיך צווינגען צו אפקויפן זיין סטאק פאר די פרייז פון די סטרייק פרייז, אקעי, וואס פאר א געוויסע פרייז, פאר די פרייז מוזטו יעצט אפקויפן די סטאק, אפילו די סטאק גייט צו זיראו מוזטו אפקויפן די סטאק פאר די פרייז, יעצט וואס מיינט דאס אויב די סטאק גייט אראפ, אויב די סטאק גייט אראפ האסטו אנלימיטעד לאס, אקעי, יעצט מאך איך שיף מיין לינקע הענט אויף אראפ, דאס מיינט איך האב אנלימיטעד לאס, ווייל ס'גייט צו זיראו די סטאק מוז איך עס אפקויפן אלס א אפשן סעללער פאר די פרייז וואס יענער האט געטשוזט די סטרייק פרייז, אקעי לאמיר זאגן די סטרייק פרייז איז הונדערט דאלער די סטאק איז ביי זירא, איך מוז עס קויפן פאר הונדערט דאלער, סאו האב איך אנלימיטעד לאס מינינג ביז זירא פון די סטאק פרייז, אקעי? אבער איך האב נישט עכט אנלימיטעד לאס ווייל א חלק א חלק פון עס האב איך דאך באקומען, טויזנט דאלער האב איך באקומען, סאו לאמיר זאגן איך פארליר צען די פאזישאן פארלירט צען טויזנט דאלער איך בלייב אבער מיט די טויזנט דאלער וואס איך האב באקומען, סאו ס'איז נישט אנלימיטעד לאס, ס'איז צען טויזנט דאלער לאמיר זאגן פלאס מיינוס וואס כ'האב באקומען, די טויזנט דאלער וואס כ'האב באקומען נעם איך און מיט דעם קויף איך די קאל אפשן, ממילא וואס איז יעצט געשען איז אז כ'האב געמאכט א סינטעטיק סטאק, אז יעצט האב איך אנלימיטעד געים, און אפילו די טויזנט דאלער וואס די קאל אפשן האב איך אויך א חלק פון מיין געין ווייל יענץ האב איך געקאווערט דורך פארקויפן א פוט אבער לקויע דעם האב איך יעצט אויך אנלימיטעד לאס אקעי סאו געהעריג א שיפע גליטשער די רעכטע הענט אויף ארויף און די לינקע הענט אויף אראפ און ס'גייט אנלימיטעד געים, אנלימיטעד לאס מיינט ביז זירא, און ס'איז געהעריג נאכגעמאכט א סטאק. דאס איז א סינטעטיק קאל, א סינטעטיק סטאק. כ'האף אז ס'מאכט דיך סענס. כ'האב עס געזאגט יעצט אביסל אנדערש ווי כ'האב עס געזאגט די פאריגע שיעור, די פאריגע שמועס. אז דו האסט הערן די פאריגע שמועס האסטו הערן די שמועס, האף איך אז צוזאמען עסטו קענען מאכן סענס פון אסאך מער. אבער יעצט פארשטייסטו אז מ'קען אין די אפשענס מארקעט נאך מאכן א סטאפ, איך זאג נישט אז דו זאלסט עס טון, מענטשן האבן געפרעגט אבער האסט אנלימיטעד ריסק? יא, האסט אויך אנלימיטעד ריסק ווען דו קויפסט א סטאק, איך מיין אנלימיטעד מיין איך לויט וויפיל די ווערט פון די סטאק איז, די ריסק איז די זעלבע, די ריווארד איז די זעלבע, מער ווייניגער, פארשטייט זיך אז דארפסט מאכן זיכער אז די אפשען, די פוט אפשען וואס דו פארקויפסט איז ממש די זעלבע געפרייזט ווי די קאל אפשען וואס דו האסט געקויפט, סאו באט מער ווייניגער ביסטו אין די זעלבע מצב, דאס איז אין סינטעטיק, יעצט לאמיר צוריק גיין, פארוואס זאל עס א מענטש טון ענדערש, פארוואס זאל א מענטש ענדערש קויפן סטאקס אויף מארדזשין ווי דאס, סאו ס'איז דא אפאר זאכן, לאמיר רעדן אפאר נקודות, נקודה נאמבער וואן איז, וואס דאס גייען אסאך אירע דא אליין פארשטיין, האסט פארשטאנען וואס איך האב דיר געזאגט פונקטליך? נישט יעדער האט עס פונקטליך פארשטאנען, איך ווייס גאנץ גוט ווער ס'האט עס יא גוט פארשטאנען, אדער קען ער שוין אביסל די אפשענס מארקעט, אדער האט ער שוין געהערט אסאך פון די פאריגע שיעורים, אדער האט ער עס געהערט אין אנדערע פלעצער, אדער ער פארשטייט אביסל פון וואס מען רעדט, אדער קען זיין אז דו האסט עס צוויי דריי מאל איבערגעהערט ביז דו האסט עס גוט געכאפט. נישט יעדער איינער איז אפט פאר די אפשענס מארקעט, ס'איז א קאמפליקעיטעד זאך, סאו דו קויפסט א סטאק אפילו מיט מארדזשין, בארגסט געלט עס צו קויפן, איז עס סימפל, דירעקט, אסאך אינוועסטערס ווער ס'איז נישט אפשען סעווי ער פארשטייט נישט די אפשענס מארקעט, טו מיר א טובה איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, אפשענס ארויף אפשענס אראפ לאמיך קויפן מיין סטאק, ס'איז מער פאמיליער און פערטיג, אויסער דעם איז דא, כדי צו קענען טרעידן אפשענס דארפסטו דורך גיין א אפראוועל פראסעס, דארפסט דיין בראוקערידזש אקאונט דארף זיין אפראווד פאר אפשענס, און נישט יעדעמס בראוקערידזש אקאונט איז אפראווד פאר אפשענס, נישט אז ס'איז א ביג דיעל צו באקומען א אפשענס אפראוועל, ס'איז דא לעוועלס וויפיל מען קען, אבער כדי צו קענען טרעידן אפשענס דארפסטו זיין עטליעסט א לעוועל טרי אויף די מינע וועגס, סינטעטיק סטרעטעדזשיס, דארפסטו האבן א לעוועל טרי אפשענס אפראוועל, דארפסטו האבן גענוג געלט אין דיין אקאונט, אקעי ווען דו קויפסט סטאק דארפסטו אויך האבן גענוג געלט אין דיין אקאונט, אויף א קאל אפשען צו קויפן דארפסטו נישט קיין לעוועל טרי, באט די חלק פון די סינטעטיק פון פארקויפן א פוט אפשען אן קיין קאווערידזש מוזטו האבן גענוג געלט און דו מוזט האבן א גוטע אפראוועל פון א לעוועל טרי, נישט יעדער האט דאס. נאך א זאך, לאמיר טראכטן וואס ס'קען זיין א חילוק פון סטאקס מיט אפשענס, למעשה ווען דו טוסט עס אויף סינטעטיק אפשענס האסטו נישט די סטאק, ווען דו האסט ווען א סטאק קען זיין קען אריינקומען נאך איידיעס און נאך זאכן אין די קאלקולעישן, למשל דיווידענדס, ווען דו האסט סינטעטיק סטאק באקומסטו נישט קיין דיווידענד, דו האסט נישט קיין סטאק, דו האסט נאר די סינטעטיק פון עס, מה שאין כן אויב דו האסט א סטאק אליין און די סטאק געבט א דיווידענד באקומסטו א דיווידענד אויך, ליקווידיטי, פלעקסיביליטי, סטאקס קען זיין אסאך מאל סאך מער ליקוויד ווי אפשענס, אז דו מענעדזשט א גרויסע פארטפאליאו און דו דארפסט אריינגיין שנעל אין א פאזישן און ארויסגיין שנעל אין א פאזישן, ס'איז דא אפשענס וואס איז מער ליקוויד, ס'איז דא אפשענס וואס איז ווייניגער ליקוויד, ממילא קען אסאך מאל זיין אז די סיבה פארוואס דו זאלסט קויפן סטאקס ענדערש ווי א סינטעטיק איז וועגן ליקווידיטי אישוס, דו ווילסט זיין מער ליקוויד. און די לעצטע זאך פון וואס איך גיי רעדן איז וועגן אסיינמענט וואס דאס האסטו אביסל געטאטשט באלד ווען די רעדסט פון וועלכע עקספיירעישן צו מאכן און די ביסט גערעכט ווען די האסט א סטאק קאוו וואס איך האב און פערטיג אבער טאמער די האסט עס אויף א סינטעטיק וועג קענסטעך דערזעהן מיט א עירלי אסיינמענט. אויף די שארט פוט, א ערלי אסיימענט מיינט אז אויב די סטאק טראסקעט אראפ איז דא א טשענס אז איינער זאל דיך קומען, ער זאל נישט ווארטן ביז עקספיירעישן דעיט, נאר ער זאל קומען יעצט און ער זאל זאגן, הונדערט דאלערדיגע סטרייק פרייז, קויף אפ מיין סטאק פאר הונדערט דאלער אפילו די סטאק איז יעצט ביי נײַנציק דאלער, איי עס איז נאך דא צוויי וואכן ביז עקספיירעישן, איי דאנט קעיר, איך וויל עס יעצט מסדר זיין ממילא איז דא א טשענס, ס'איז נישט אז ס'איז עג וועלט אויב ס'איז געשען די אסיימענט, ווייל נאכאמאל ס'איז עג וועלט ווייל ס'האט פארלוירן געלט, אבער דו האסט פארלוירן די געלט אפילו אן דעם, קענסט צוריק אריינגיין אין די פאזישן, קענסט קויפן פארקויפן א אנדערע פאוט, באט למעשה ס'קען מאכן קאמפליקעטעד די חשבונות, קען מאכן קאמפליקעטעד דיין אקאונט, נישט יעדער האט די סאפיסטיקעישן צו דיעלן מיט דעם, סאו ס'איז דא א ריסק אויף דעם, וואס איז די עצה צו רעדוסן די ריסק פון די ערלי אסיינמענט? איז אויף דעם גיי איך אריין אין די צווייטע קוועשטען פון יענץ, פון דעם שואל וואס די ערשטע תירוץ פארענטפערט אויך די צווייטע קוועשטען, וועלכע עקספיירעישאן לוינט זיך צו נוצן? ווי נענטער א זאך איז צו עקספיירעישאן בשעת ס'גייט אריין אין די מאני, אין די מאני מיינט אז לאמיר זאגן אז פארקויפט א הונדערט דאלערדיגע פוט און ס'איז שוין אראפגעפאלן אונטער הונדערט דאלער, ס'איז שוין דא יעצט א געין, א פליישיגע געין וואס די אפשען בייער האט, דאס מיינט אז די סטאק איז יעצט ווערט ניינציג דאלער און איך האב א אפשען פון הונדערט דאלער, האב איך יעצט פאר וועם צו פארקויפן פאר הונדערט דאלער א סטאק וואס איך קען באמת קויפן פאר ניינציג דאלער, סאו ס'האט שוין א געוויסע מיעט טו איט, ס'האט שוין פלייש, ס'האט שוין עפעס א ווערד פון צען דאלער למשל כ, ווי נענטער א אפשען איז צו עקספיירעישן אלץ מער איז דא א טשענס פאר עירלי אסיינמענט, ווי ווייטער ס'איז פון דעם, ווייל דארפסט פארשטיין, א מענטש האט געקויפט א אפשען מיט זעקס חדשים צו עקספיירעישן, ער גייט על פי רוב נישט טרייען צו אסיינען, ער וועט ענדערש פארקויפן די אפשען אויב ס'מאכט זיך אז ער וויל ארויסגיין פון די פאזישן וואס די אפשן וועט דעמאלטס זיין סאך מער ווערד ווייל ס'איז אין די מאני אפשן ממילא טאמער איז עס נאנט צו עקספיירעישן למשל א וואך פאר עקספיירעישן צוויי וואכן פאר עקספיירעישן ווי נענטער צו עקספיירעישן אלץ מער טשענסעס איז דא אז ער גייט וועלן עקסערסייזן די אפשן ממילא אויב דו ווילסט דיך פראטעקטן און און האבן א סינטעטיק וואס דו האסט ווייניגער טשענסעס פאר אסיינמענט לוינט זיך צו טון אביסל ווייטער ארויס פון די פון די אזוי ווי לאמיר זאגן דרײַ חדשים ארום זעקס חדשים ארום ווי ווייטער איז אלץ בעסער און דו קענסט טון די זעלבע זאך סינטעטיק דו קויפסט די לאנג טערם אפשען קאל אפשן און דו פארקויפסט די שארט טערם פוט אפשן. כ'האב עס געענטפערט אפשר אביסל שנעל, אבער איך מיין אז וועם ס'אינטערעסירט שטארק ער וועט עס הערן צוויי דריי מאל, וועט עס פארשטיין און וועט הערן און וועט הנאה האבן פון די קאנסעפט. טו עס אויף א קעירפול וועג, אן דעם וואס דו ווייסט וואס דו טוסט, פליז טו עס נישט, שטיי ווייט פון עס, בכלל די אפשן איז מגעיל, זאלסט שטיין ווייט פון עס וואס דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, דאס איז אונזער דזשאב דא, דיך צו ברענגען אביסל מער אווערנעס אין פיינענשעל טאפיקס, וואס ס'קען זיין אז אנדערש וואלט עס געווען אביסל קאמפליקעיטעד פאר דיר. אויב דו האסט עני קוועשאנס איבער דעם אדער אנדערע טאפיקס רילעיטעד צו פיינענס, צו גוט געלט, יו אר וועלקאם טו סענד א טעקסט מעסעדזש, עיט פאר פייוו,